dumelang gape o ke lucky wa bua setswana se se monate ke lucky wa moitse lenaneo leo le re lebelelang batho ba ba tshamekileng karolo e botlhokwa mo matshelong a rona mo aforika borwa mo aforika mo lefatsheng lotlhe ka kakaretso gompieno ke motlotlo gompione ke motlotlo um ke lekile ka re ka ka re ga ketle mare ke bone gore ke tlabe ke eh. itirela phoso ke direla bareetsi ba me ba ba mo itse phoso ke seke ka tla kwano ka ka letsatsi le le le le kgethegileng man ke letsatsi le eh. le botlhokwa la la bomme ka be ke bona gore ka letsatsi le le tshwanang le le ke tla go kopana le mme o nna ke tsang gore o tshamekile karolo e botlhokwa mo botshelong jwa me um ke na le le mmemo nna ke mmitsa mmemo bagaetso ke mmitsa mmemo ka ntlha ya gore ke ene morutabana wa me wa ntlha kana ke bua ka grade one grade one ko mohapa ga ke tle go go nna ke ntse ke mmitsa ka leina le le mo tloetseng ka lona ka gore nna ke mo itse le mmemo Eh, ke tla mmotsa dipotso o tla itlhalosa gore ene ke mang Mark. dumela ma dumela ra le kae ma? re teng le kae nya re teng Eh, um phuthologa um ke sosologe ee o sosologe o na o na le ngwana a gago um ke bolelele fela bareetsi ba ke ba reye kere kana nna ga ke kopana le wena la ntlha ke kopane le wena la ntlha dingwaga di le 25 years ago it has been that long sebaka se se telele ke sebaka se se telele mo go maswe um e le gore ke dira mophato wa me wa ntlha ka 1996 ke ga ke kopana le mmeo ke mme seleke dumela mmarra go leboga gore a bole fa ebile ra kore go gontsi go re tla buang ka gone eh. mme re tla leka ka bojotlhe go se bolokanya kgang ya rona eh. gore re e dire metsotso e ka nna 20 30 minutes Nnyaa, ga gona molato. Ke a leboga.
Jaanong re tla simolola ka gore mme mo ikitsise gore ke mang o tsaletswe kae o goletse kae.
Ke Angeline ke Renseleke mme ka tsalo

mo Ziraste mo Ikageleng mo motseng wa Ikageleng mhm. mo karolong e bidiwang Naledi
ne ke emetse mo karolong e bidiwang Naledi ntlo ya gaetsho nomoro ya teng e le seven 22 leina la mmila e le ntihelang ntihelang ka fo morago ee. nyana ga nketse ka fo morago ga pele ga nketse ko pele ga nketse ga o tsena ka pele ga nketse ga o tsena mmila wa ntlha ga o tsena ka naledi mm-hmm. mm-hmm.
ke a tle ke re batho ke ba raya ke re naledi e na le e ntshi tse di di-product tse tse di tshamekileng karolo e tona thata mo matshelong a rona bontsi ee. jang bana ba re goletseng mo ikageleng ee. eh, eh, eh, location ee jaanong o mongwe wa bao ee ba re tla ba bitsang re re ke ditaemane ba gaetso jaanong um ga o ntse jaana batho ba setse ba ba itse gore o mmemo ee a bo o simolola go tsena dikolo kae go fitlhelela ko a re re mare matlou ee
a ke simolole pele ke re nna ke setlogolo sa ga Nakedi. Monnamogolo Nakedi e leng Basiang a ne a tsala Maokgalala Dladla e leng Mmilo morwa Nthwa Phatlheng. Nakedi e matopo mosimane wa molepolole kwena ya madiba mosimane wa ntlo ya edibe e tadi itayang e tladi itayang Tadiamusa, makgabi a mosetsana a kgaoge ka bogare. E ne e re ga itheta nakedi e matopo a ba ireta yalo oh. gore ene ke mosimane wa molepolole mm-hmm. o tlhaga british empire ntatemogolo wa mo tatemogolo wa gago oh, Ee. eh ke ke itumelela ka gore ke itumele ke itumelela kgang ya gore ra rekota golofa jaanong e tla re bana ba bana ba botsa gore mama o tswa kae a be e le gore o ikaile a be e le gore jaana kana batho ba tle ba tshege ke ba raya kere jaaka ke ntse jaana le nna ke a tle ke latlhelela mo tlapitsong ga motho a ireta gore nnyana tota ke setlogolo sa sa bora mesega matebele a mantshonyana wa maitsukula a kaname setlhare sa moretlo se se jetseng fa thoko ga tsela ka sapo la motho ke ka moo re atleng ke ke rotloetse bašwa ba bantsi gore itse sereto sa ko ga lona itse gore o ka ikaela kae ka ntlha ya gore Re a tle re lebelele bo Superman-e ba Ee. bua go te Superman o tswa kae jang jang Jang. e be e le gore le rona dilo tse ke tse di re etsang gore re nne batho ba re tla reng re di-super humans ka gore ga ke raya motho ke moraya kere ke ma- ke maitsukula a kaname Ee. ga go kgonege gore o ka itsukula o kaname ga go kgonege jaanong jaanong dilo tse di tshwanang le tse di a re ruta gore le rona re na le re na le maatla ao a e leng gore a ka re dira gore re nne le le phisego ya gore re nne batho setšhabeng ke a leboga mma ke a leboga ke lebogile thata gore o isimolotse koo jaanong tsa sekwele ee sekolo ke simolotse ko mohapa e bidiwa public school mm -hmm. ka simolola mophato wa ka wa wa ntlha sub a nane ka nako ya rona ne re e bidiwa sub a grade one ka tswelela jalo A ke re morutabana wa me wa ko wa mophato wa ntlha a bidiwa Mme Sabi a mowa wa gage o robale ka Kagiso. Mme ga a nthuta sebaka moragonyana ra isiwa ko go Mme Goniwe. A re tataisa go fitlhelela ngwaga o fela wa grade one mm-hmm. ka ya grade two e le mo sabi ne re e bitsa sabi re tsamaya gape le negoniwe ka tswa ka ya standard one ne re bitsa standard one e, e leng yaanong seema sa ntlha mm, ne se bidiwa seema sa ntlha ba re ke grade three malatsi ee malatsi a ba re ke grade three ka rutiwa ke mme a tlhaga mafikeng a bidiwa mme lefakane mme lefakane a tswelela le nna ko seemeng sa bobedi mm. Ke fa ke fetsa ko Mhapha Public School ke fa yaanong ke a Sefatlhane Public gape. Ko Sefatlhane ka ya go dira mophato wa boraro e leng seema sa boraro. Mm-hmm. Seema sa boraro seo ke a rutiwa ke mme a bidiwa mme Komane. Mophato wa bone ka rutiwa gape ke mme a bidiwa mme Magosi Linda kana ke mang? Ha ke mo itse. A se ke mang? Re tla boela mo go Re tla boela ko go ene. Ee. Then ka ya mophato wa botlhano ya nna mme Setshedi ano ko mophatong wa botlhano. barutabana ba ne ba ba tsena ka go farologana mme wa phaposiborutelo e le mme setshedi ko seemeng sa seemeng sa bo rataro mhm. morutabana wa ka e ne e le mme seminya hmm.
maina a mabedi a e leng gore setse ke a itse ke golele jang e semenya
ee barutabana ba ne e le barutabana tota ba ba tlhwatlhwa hmm. ba ba tsayang nako ba tseela ngwana nako mm-hmm. ba na le thotloetso e tona thata ya gore re ikitse gore re tswa kae re ya kae ditoro tsa rona gantsi ne re ga ba re rotloetsa re le mo assembly ne ba re rotloetsa gore toro ya gago ga o le moithuti le ka go e diragatsa le kang go lora mo matshelong a mm. lona ke se neng ba rata go re rotloetsa ka sone mm. barutabana ba rona ee ke a tswa ko sefatlhane dikolo ka nako tse ne di seo ne re sena dikolo tse di tona di-high school mo ikagileng location ne go sena high school ra re tshwanela ke gore re ye velvedaga o re ye bethel mm. jaanong Nna ne ka tswa ka ya Lehurutshe ka go tsena ko Tsholofelo Mangope. Tsholofelo Mangope ka etsa mophato wa kwa bosupa e ne e le middle school. Mm. Ke dirile mophato wa ka wa bosupa ko le teng ra kopana le barutabana batsadi ba ba re agang le bone. ka gore ka dinako tseo yane re setse re tsena mo di-adolescent stage re tlhakane ditlhogo re sa tlhaloganye gore ga te go diragala nya ba re gapa yalo ra ka phasa ka dipholo tota tse di kgotsofatsang tse dintle yeah. ka feleletsa ke le ko ngotwane high school ngotwane e ne e le high school e tlhwatlhwa ka nako e, nako e ne e le nako ya bophuthatswana ne eh. re na le r s a re na le bophuthatswana eh. ee ra tsena ko e le gore ngotwane ke sekolo se se itse kore go o tsena ko wa itse no tsena mo sekolong se o tshwanetse re itse gore ke tlo go ithuta hmm. fa ke a tlela mantlwane ga ke a tla go tshameka ke sekolo tota ne se itsewe ka netball se itsewe ka kgwele ya dinao oh. se itsewe ka tenese barutabana ba teng le bone le barutabana ba ba tlhwatlhwa bana ba teng ba tlhapa bophepha bo ke sa bo itseng re tsaya malebelo ko go ba ba ko standard ten le bo standard nine bausi ba rona le bausi ba rona ba tlhapa sekono ko re ba galela ga ba le fale ba apere ko standard eight Ne o sa ye ka, ne o falola ka D kgotsa ka B or C or A. Ne o sa ye ko standard nine ka EE. Mogokgo wa rona e leng Rre Tlhomo o ne a gana a re ga o ye gope, ga o pass-itse ka EE. o boeletsa gape mophato otlhe wa bo robedi ee. ne re bereka ka natla thata ka mm. ka falola mophato wa kwa borobedi ka D ka fetela ko mophatong wa borobedi seema sa borobedi standard eight standard nine ka nako e e le gore ne ke dira physics and mathematics ee e le dirutwa tse neng ke di dira ko mm-hmm. ngotwane le teng ra semelela ka semelela ka ya mophato wa marematloo ko yaanong ke ko neng yaanong go le thata go theta go le thata go le thata yaanong o tshwanetse tota go berekiwe go se ka dira ka natla re tsena sekolo ka bolamatlhatso re tswa fa ka dinao
ra toropong ra go batla dipalangwa ra velvedag ka gore bese e be e seiwo ka la matlhatswa mm. e sa le e tla felela freight ka la la botlhano la matlhatso o tshwanetse re iponele gore rona gore re tsamaya mme sekolo sone o tshwanetse gore re se ye ka la matlhatso gore o ye go rutiwa o boe yalo ne go na le di-bordera o le thata
bobotsi ka gore ne o tlolela Ee, o tlo- o tswa ka o fo tswa south mo a- africa South Africa, o wa- tlolela ko bophuthatswana ga o ya ko Bophuthatswana. motwane go le thata rona ba di passport-o tse di brown a ke re yaanong sefane sa ka ne se se bitsa go sele ee e le dlatla e le dlatla ke na le passport e brown nna ne re fiwa tse di brown batho ba tshotsa tse di blue tsa botala bo ba le godimo ee. na re tshotse tse di brown e tla re re tsena fo bordereng e nne mathata gore wena o tlo go tlhakatlhakanya bana ba rona tlhogo e be le batla gore ka re ko gauteng kwa lefisitse dikolo le batla gore le ba ba rona ba ba dikolo ba utlwa gore mane sefane se ke ke ke ke go na le bozulu mo teng ka re wa itse re tlebe ke itlhomo re itlhomodisa pelo mme fela ko pheleletsong ra feleletsa re re falotse mophato wa rona yeah. wa marematlou ke a feleletsa ke o feditse mophato wa ka wa marematlou ka ne ke ke ke kreile symbol e mm-hmm. a ke ne di tsamaya ka di symbol e. m e ne di re di bitsa bo m e m e e bo di exemption ya e me ne ke falotse ka m e then ka tswa ka nako e nne ne ke e le gore ke ikutlwa gore ke a go nna mme mooki alright ne o sa batle go nna ne o sa- se- no- ne ne e se ke gore se mo mo borutabaneng borutabaneng Ne ke a go ipo- tlhaloganya ke ipoleletse gore nna ke a go nna m- mooki mooki ke ipona ke setse ke apere mosese o mosouo a bone ke applyetse ke apply- ke applyetse di-college tseo tsa booki ee Ka tla go nna mo gae, ga ke le mo gae ke a go batla tiro e ke nna ke a go nna clerk ko continental e ne e le lebetlele la dithoto tsa di tsa mo ntlong e le furniture shop. Nnyaa ka dira ko continental ngwaga tse pedi. Mme mo sebakeng seo ke a ikutlwa gore eh, eh, ya boraro yona ke go e fetsa ke bereka mo ka kala ka re mme go raya gore ke a boruta bane a ke leke go a go go go applyela ko borutabane mhm. nya ko borutabaneng ba ntsaya go sena sekgoreletsi sepe ka ya ne re e bitsa re re T_C_E, mm-hmm. Transvaal College of Education ka ya ka 1989 ke fa e le gone ke yang go simolola ko ko ko borutabane Ko ga ke Boruta- tsalwa ba- ee. ga Ke ke fa- tsalwa ka 1989 ga ke tsalwa
ke fa ke ba laela ka 89 january ko furniture shopong gore ei bagolo nna ga ke sa tlhole Ga ke ke na le boa. lona ke a sekolong yanong ba utlwile botlhoko gone ka gore ne ke le modiri tota o tlhwatlhwa ko le mo go bone Mhm. ke le boineelo mo tirong yaka Nnyaa ke a tswa ka ya ko katisong ya barutabana for dingwaga tse tharo, ka fetsa ko teng ka tla mo gae ka fetsa ka ngwaga wa nineteen ninety. Alright. 19 ai, 1991 ke fa ke konosetsa dithuto Dithuto tsa tsa gago. tsa borutabana ka tla go nna mo gae le gone ebile gape go ra re ne e le mokgwaka ke sa apply-a gape gore ke a ko Gore o sekolong ke a tswelele go ko ke sekolong. go ruta kae Ee. ka itulela fela jalo mo gae ne ke setse ke na le lekgabonyana ee. ke ra nna ke tla ikgodisetsa lekgabonyana le laka le pele ke tla tla ke ke apply-a morago ke a go ee. batla tiro
ee. batho ba makala gore mme gore a be ke didimetse yana ba seke ba- ke ba- ke ba- ke ba tlhalosetse sentle gore Ee. ba gaetsho ke didimetse jaana ka gonne Ee. gompieno ke buisana le mme moaka jaana Ee. go thata gore ke nne ke ntse ke mo tsena fo gare Ee. ke ntse ke mo tsena mo ganong mme mme re tla nna re ntse re tla ke a itse gore um ke atle ke botse batho gore tota o- mo tseleng e o e tsamaileng Ee. o kgopilwe kae eh, o sokotse kae mme yaka o setse o setse o e buile gore ee eh, eh, di-passporto ne le mathata e le gore o ipotsa gore ke a go ke a go feta jang kwa ke a sekolong o itse o semeletse e le gore ka di-weekende o tshwanetse o ye sekolong jaanong um ne ke re ke re bareetsi ke bareekere um o bua jaaka morutabana ke ka moo dilo tsa gago di latelelanang ba seke ba makala ke di dimetse ke sa go eh. botse dipotso o bua jaaka morutabana e be jaanong o decide gore o batla go tlhokomela lekgabunyana kile ee
ya re ka tsatsi le leng ga ke ntse ke ntse ke le ko gae mm. ebile ne ke phepafatsa ee. fela ga ke tswa ka phaposi ya boapelo go tla mme obi mme o ke tseneng le ene sekolo mme mme malope ee. florence malope ee. wa tsena ga ke gadima a ntumedisa o na le rre o bidiwa remphela mhm. ne ke sa tlhaloganye gore remphela ke ke motlhatlhobi wa dikolo inspector ka nako eo ee. ga ba tsena ba nna fo fatshe kontle nya ke a feleletsa re mphela ra e eh, feleletsa ga gona bothata mhm. mme o itse gore go o fetsa fo re tlo go go tsaya
gore eh, re go tlhoka ko phaposi borutelong ee eh, ka fetsa e be ke fetsa Se ke neng ke se dira ke baakanya ke nna fo fatshe ke ba utlwa sentle gore re mphela o tletseng re mphela nya ntumedisa ra dumedisana sentle go le monate a re nya me mohumagatsana dlatla mhm. re tlo ke tlile go go tsaya ka mabapi a gore Ka nako sefatlhane ga gona morutabana hmm. wa seruta sa dipalo mm-hmm. ke batlana le morutabana ga ayo morutabana o ntse a ba ruta ga ayo o mm-hmm. ile mm-hmm. mme ga a bue sepe gore o ile a o tsamaetse ruri a o ko bophuthatswana kgotsa ee. jang ka gonne e le south africa le bophuthatswana
Nnyaa mme gone jaanong fa wena Mohumatsana Dladla re tsamaya le wena ke tsamaya le wena ga o sale bona gore lekgabonyana leo la kae jang ka lone ka re nyare spectre nna kana ke godisa ngwana mm. a re nyamma bona gore la kae nnyaa ke nnete ngwana ke a motlogela gone ne go ntse go na le batho mo lapeng ee. ke a motlogela le batsadi ba neng ba le mo mo gae ke a tsamaya le remphela a nkisa ko sefatlhane mhm. ya ra tsena ko sefatlhane ya nna lone letsatsi la ka ya nong la bo ruta bana ko sefatlhane ka ruta standard three Mhm. ke se ruta needle work go roka Ee. tota ne ke itse go roka ke re ne ba e le gore ke ma- ke ba ruta bana ba neng ba nthutile ba Ee. mpha needle Ba- work ba- ba ba itse itse gore, bokgoni ee. baka le dipalo re mohulatsu ne a nkitse gore mo seruteng sa dipalo ga go tshamekele eh. ka gore wa itse kile a mpetsa le gona anong ke tlhola ke ba bolelela ba ke ba rutare kana ne ka itelwa eh. mmaraka o le mongwe fela ke tshwere 49 over 50 a mpotsa fela gore o raya gore one o raya gore o tshwarwe ke mang mare go na le ba ba tshwereng bo Ah, o ko 12 tlase bo kwa. noto mare ka iteelwa one botlhoko banna kore le we. gona anong ke O santse santse ne o ke gopola. gopola fela gore maraka o le one mo dipalong ne ka o itelwa go te ke realla gore mang a o tshware ga ke o tlogetse go o tshwara mang a o tshware one mark Oh, yaanong ke ke na le go lemoga gore go raya Au. gore um ka mokgwa o ne o ruta rona ka teng jaaka ke setse ke kaile ke re tse batho ke ba raya ke re kana o o mo ruta bana wa me wa ntlha um mo mo a re re mo career-eng ya me ka lereo la seeng academic career jaanong go raya gore bo ke reng ka ka lereo la se la seeng tla ke dirise lereo la seeng eh. go raya gore the detail eh go raya gore lerato leo la gore o bone ngwana a tswelela sentle le go mo neela nako ne ke batla lefoko leo eh. go neela ngwana nako le go itse se a se tlhokang mm. ne o itse gore o tsere dilo tseo go tswa ko barutabaneng ba o fetile mo go bone o buile ka bomme seabe o fetsa go bua ka rre mohulatse o buile ka, ka, ka mme semenya um eh, ke batho ba ba e leng gore ke a ba itse ke ke godile ba ntse ba le teng mm. go buiwa jaaka ba ne e le ditswerere tsa borutabana e ne e le bommankge ke ka re neele bo mmankge ko re ne ba ruta ka botswa pelo ba fa ngwana se a se tlhokang sure ya re ga ke tsena ko sefatlhane ba nkamogela yalo ga ke a nna sebaka ko sefatlhane mm-hmm. ka feleletsa yana e le gore ke ko mahapa mahapa primary primary yanong ke fesetse e le primary Ee. e sa tlhole e le e le di-public school public school ka ya ko mahapa ka feta ka ruta stanet two Ee. le teng ya re Sure. ga ke tsena gape ke gorogetse mo matsogong a ga mme Masadi a nthutile a go rutile go grade one a nkamogela ah. ka matsogo a mabedi a mofuthu makgwa a batle ba re full circle
a mofuthu ka sosologa ka nna ngwana then ne ke sa itse gore mme masabi mm. o bone eng mo go nna ka gore ga ke tsena la ntlha o ne a batla go mpha gore ke go ruta grade one yes. ke be ke mo gana ke re mmanna tota ga ke a dira dirutwa tsa primary mm-hmm. kana ke dirile dirutwa tsa senior primary go fitlha ka mophato wa bo robedi ke fo ke katisitsweng go feta fo teng tota ba banyenyane ba ga ke ba itse Ee, ga o le bontse go tla sentle. ke tla fela Oh. ka lerato leo ga te bana ga bana morutabana Morutabana. then ke tlile ke ke tlile gore le tle go mpontshetsa le Mhm. nkatise Oh, nya ka tswelela yalo ke ruta stanet two tsatsi le lengwe ga dingwaga di ntse di tsamaya mme masabi ba tswa o ya pensioneng ka baka la bogodi ee. ke sala le bo mme mmapelo kgale mhm. a mowa wa gage o robale ka kagiso le ene ah. mme mma pelo kgale tsatsi le lengwe ngwaga o simolola ee. ka ninety five wa re bitsa barutabana ba standard two mm-hmm. tota ebe re dirile re tsena mo officing ga ba tsena ba re bontshetsa gore ee eh, eh, kana ko grade one ga gona morutabana mm-hmm. then eh, re kopa morutabana mongwe fa mo go lona Barutabana ba a didimala ga gona ope ka nako e o ikutlwang go ya grade one ka nna ke be ke setse fela ke re ke tlaya ee. ko grade one ko grade one ga ke re ke tlaya botsamaisi ba a lebana ba re yaanong ga ba lebana ba raya barutabana ba bangwe ba le ba re ee le a itse gore Mme Seleke kana ga a na dithuto tsa primary o dirile dithuto dile, tota ke eng lona mo go lona go sa tswe motho a e ba didimala ka re mmemo ke rile ka re ke tla ya ko grade one fela ga ke na le support. ga ke na problem ga ke na bothata bope ke a ka pelo e tshweu ke a itse gore ke na le bomme ba tlile go nthusa mhm. nyae ke a ya go simolola ko grade one ninety five ka ya le bone ba mpontshetsa bomme goniwe o nthutile kana ko grade one mhm. a ba a tswelela le nna ko grade two e di bidiwa grade two na nako e ne re di bitsa sub a le sub b ka tswelela ka feta ka ka feta ka ka dira le ene wa dira le ene a ntshegeditse ba mpontshetsa gore ma grade one ga o ba teacher mhm. ga o ba ruta o ba ruta ka mokgwa o ntseng jang oh nna ne ke tlwaetse fela gore a re ga re ruta re bitsa lefoko fela ga re ba ruta ga mm. gona e kante lefoko le re a le tlhatlhamolola o tshwanetse gore re le tlhatlhamolole ba kgone go tlhaloganya le bopilwe ke tlhaka e fele e fe di a kopantshiwa go feleletsa e le lefoko le tletse
Ke ko re kopaneng teng ko. Ke ko yanong e rile ngwaga o latelang ka kopana le bo rre Kgosimane ka nagana e setse e le rre ka tlhole ke mo bitsa ke re Lucky Kgosimane ke rre. Ka kopana le bo rre Kgosimane le ba bangwe ba ne a na le bone. ebile Yo. gona anong go feta go go feta o mongwe ke a mo gakolela gore kana no o tsena le le ntutu le ntutuko nqobo nqobo a rata go opela mo phaposiborutelo ga ntsha difela ao banna kana ke 25 years ago ee ke fa ke kopana le bone e le bana bao yaanong ka gore ke ne ke itshimololela bone mm-hmm. ke ba ke ikutlwileng yaanong gore yaanong fa ke tsena mo borutabaneng kore ke fa e le gone ke ikutlwang gore yaanong ke tsena mo borutabaneng ko grade one ee. ka simolola ka nna le lerato le le makatsang mo baneng mm-hmm. ka gore ne ke lemoga gore bana ba bantsi o fitlhela ko gae ba se ba sa fiwe lerato le mm. ga ba tsena mo sekolong o tshwanetse gore o ba fe lerato le ba le tlhokang ko gae mm. Ka gore ngwana wa grade one ke ngwana. o go tshwara gongwe le gongwe fa a batlang fo teng fa a filang gore wa mo amogela kore ne e tla re o apere seo se se so o bo o ikomanya gore tota gompieno ga te nne ke tsenwe ke eng tota ga ke le ko grade one e be ke apara seo se se so ka gore ba bangwe ba tla go tshwara mo mabeleng
ne re sa memo re kopa go ya badira yana ee memo re kopa go ya kwa ntle ee eh, o nne ko re ka simolola go ba tlhaloganya gore wa itse keng batho ba ke bana mhm. o mongwe o tla go kgotlha fo kae fa a filang fo ene a batlang go go ee, tshwara fo teng Ka simolola ke ba amogela ke itse gore nya o bokoa ba gage bo fo kae, o bokoa ba gage bo fo kae. Ke ba fa nako eo ya bone eo le ga ke ba ruta ke itse gore o o tshwara jang ba ke ba ba tshwarelang ka bonako. Ba ba sa tshwareng ka bonako ba ke ba fa nako ya bone ke leka go ba atametsa mo go ba ba tshwarelang ka ka bonako ba ke ba rotloetsa ka nako le nako gore dirang jaana ga o sa tlhaloganye tsholetsa letsogo o mpolelele gore wena fa ga o tlhaloganye go palelwa ke go goloka mpitse re tle go ke tle go go tshwara letsogo re goloke a ke re anong ba bangwe ba tla ba golokela ka ko ntle ee ee kante ga go a tshwanela re tshwanetse ba ba ba goloka ba tswa ka fo molemeng ba ya kae ko mojeng ba ya ka ko mojeng e be go sa nne sentle sure kante o tshwanetse gore a itse gore ra tlhoma e be re ya ka ko molemeng re ya re kgolo kwele go fitlha re ya go e kompaanyetsa kae fo neng re tlhomile fo teng ge e le o ee ge e le a gape wa kgona go ba bolelela gore a re tlhome a re go loke a re ise ko godimo a re ise thobanele ko tlase yanong. e be o ba simolola oh. bana ba le a nna bana ko re le mokwalo wa bone ba kwala bontle ke tsamaya yalo le bone no fitlhela ba tshega ga ke re a re bitse lefoko o a a o bone ba nana gore ba tshameka ka nne ke ga nne re ithuta ke ga ne ba ntse ba ithuta ba ithuta ba itse gore kana mafoko a bapisiwa mhm. a nna le bo mmata a bua sure ga le sena go bua yana o le dira gore le bue go ra ro agile lefoko lefoko leo ko pheleletso wa go aga me metlhala yanong ka lone re tswa kgakala re tswa kgakala re dirisana ke gopola ka nako yone ya ninety six e be e le gore ke tshwanetse gore ke emise ke tla matsatsing a boikhutso yanong ke kry-ile lekgabonyana la bobedi. Sure. Banake ba ka e le gore ba ntlhwafalela. Yeah. Mme re kgosimang o ne a sa ene ga a ka tlogela ne re sekolo ga setswa ba tla tshotse bukanyana ya gage ke tla utlwa ga kokota ka bokokotonyana ke ipotsa gore kema ga ke bule ke rre kgosimdumela mme dumela mme ao lucky keng ee eh, eh, ne ke re mme maatle go nthusa mm. ao lucky le na le mme mo moseanong nya ke tla mo amogela ka baka la eng la lerato leo ke a mo amogela ke itse gore o tlile di di di class dithutong tsa tlaleletso oh ke a itumela ka ya yalo le ene lucky a ntse a tla sa emise mm. go fitlhelela e be ke boela ko tirong gape ke feta ke ba tsaya se neng se nkgatlha ka bana ba e rile ga ke ba tsaya ke ba kgorometsa e rile ka kgwedi tharo ya boraro ga ke baya fela setshwantsho mo letlapa kwa lolong Hai. Bana ba ke fa ba e le gore ba kgona go bua, ba bua ba ntlotlela gore go diragalang. Ga ke fetsa ka re, la utlwa mme le ntse le bua. Go raya gore mafoko a le a re ntseng re a bua ra aga re dira eng o ntirela motlhala. Ee. Wa go nkwalela ba rotola matlho ba mmakala ka re. a kere ke kgomo mm. e a fula a kere ee. kare ee go a go nna le diphatlha mo gare ga mafoko a a kere ka re o nna o baya menwananyana ya gago ya mebedi o kwala lefoko leo mm-hmm. ga o lefetsa o baya gape menwana ya mebedi kana anong ba dira spacing ke ba ruta gore ga re kwala re kwala ka mo kgontseng go fitlhelela ba nake e be ba kwala ba itse go kwala ga setshwantsho se le mo letlapa kwa lolong ke ne ke a bona gore go raya gore ke dira tiro e makatsang ka gore ga ne ke a fela mm. lefing or ke lwana mogokgwa a rone le memapelo kgale nna itlhopela phaposi yaka re ee nna ke a go sala le bana ba gaga seleke ke ipotsa gore ke mme mabelokgale a rata mm. phaposi ya ga mme seleke kante o na a a rata ga a tsena o tle ba nthara a nnaka a bophepha bona dibuka tsa bana ba gago bona jaaka ba kwala bona mokwalo wa bone a re ene ba bua ga o bua le bone ba bua ke ka moo ke ka simolola e le gore yaanong wa itse ke eng boruta bana ba a tsena yaanong ke gore mm-hmm. yaanong bo a tsenelela mo mading gore wa itse ke eng go raya gore mo segofa ke itile ke diile nako ka go nna ke re ke letetse oh. megala ya ko booki eh. ba tla mpitsa kare ke itile nka be le kgale ke tlile go fa tlhosa bana ah. ee ke a ithuta yalo gore bana ga ba lekane mm-hmm. bana ga ba fiwa ka go tshwana and ba ba sa fiwang le bana ba ba botlhale ba ka go tshwana o tshwanetse gore o ba bontshetse mm-hmm. mme o sa dire metlae ka bone o ba tshwere fela sentle le ba ba botlhale ba o ba dira gore ba seke ba tshegaba mm-hmm. ba ba tshwarelang ka bonya ka gore ga re fiwe ka go tshwana ebile ga re lekane re se meno ba itse gore ga re lekane re se meno mm.
ee ke go utlwile ebile ke go utlwile sentle gore a be re itse go kwala jaana gore a be re itse go bua jaana bagaetsho um ke mme mokiwo ke mme mseleke ne re re re tle kwano re le bua setswana se se monate re tle kwano re le moitse re re nya mm. bomme ba ba tshwanang le wena ra mm. ba leboga bomme ba ba tshwanang le wena re ba rolela futshi ka ntlha ya gore ga ba ga ba tlogela fela ka rona ba ba nne ba tswelela jalo 25 years later o sentsane o tshwere jalo o dira jalo kana ga re ntse jaana bagaetsho um mme mseleke fa o ruta bana banake generation ya bana ba ba gago baka Ee. o foo jaanong re re re a mo leboga ka ntlha ya gore ga nne e se ka ene nka be re sefa ga nne e se ka ene nka be re sa itse mafatshe le batho ba e leng gore re a ba itse ka se sebaka ne re re fela ka ntlha ya, ya nako um re re re re e tswalele fa mme ga re ga re e tswalele re e ba khutlo ka gore dikgang di dintsi di batla part two ya puisano e ya rona re re re re bareetsi ba rona re re ka ka ba itse fela gore ka tlwaelo moyeng wa rona ke ene a tswalelang lenaneo la rona ne re re nya mmemseleke ga wena o fetsa go go garela ka mafoko a gago a botlhale mm. a nang le le bokamoso a nang le mm. le re ka reng future eo ka lereo la seeng kgotsa mm. that motivation nna nna ke le lucky wa bua setswana se se monate wa moitse mm. ne ke rera go kopana gape ka nako e tlang fa modimo a ratile mm. fa mme mo a fetsa go tswalela ka mafoko a gagwe mm. a thotloetso
ne ke re go basha ba ba ruta bana mm-hmm. ke re nnang le lerato mo baneng nnang le nako mo baneng ka gonne ngwana ra mo aga ke ene moporesidente wa ka moso ke ene ngaka ya ka moso ke ene morutabana wa ka moso wena ga o rotse tiro ke ene dilo tse tsotlhe tse tse a tlebeng a di dira jaanong ga o montshitse lerato ga o mo amogetse ka mokgwa wa ntseng ka one o mo agile o mo rotloeditse ke solofela gore o tlebe o agile motho wa boleng ba ka moso a re tlogeleng borona borona ga ba siama ka gore ga bo ise tšhaba ya maaforika gope e lomeletsa tšhaba ya mo aforika gape se ke ka se gakololang kgotsa ka se latlhela ke gore nka re rona re le batho ba bantsho re ka tlogela go simolosa bana ba rona dikolo ko makgoweng ra ba ruta puo ya rona ya setswana ba itse leleme la ga mme ra tlogela go nna le dika lereo la seeng ba re ke di-coconut
ka o fitlhela re le bantsho yana bana ba rona re le ko dimolong re tsoma
ga se dilo tse di siameng a re ipeleng bagaetso ka setswana sa rona re tsenyeng bana ba rona dikolo tsa batho ba bantsho a le kile la bona lekgowa le isa ngwana wa lone ko dikolong tsa batho ba bantsho mhm. a re seke ra dira yalo bagolo ka gonne sekgoa se o tla se o tla se ithuta wa go se ithuta ga wena mogolo le morutabana re tshwaraganetse ngwana sekgoa se wa kgona go se bua sentle jaaka ngwana wa model c a re ruteng bana ba rona leleme la ga mme re ipeleng ka se tswana sa rona se sengwe se ga ke eletsa go ya ga ke jaaka ke le gaufi le go ya go rola tiro keletso ya ka ke gore ke thuse bana ba ba bonya ba ba tshwarelang ka bonya ka gore ke na le dithuto tsa teng hmm. ke tle go ba thusa ke ye le bone ka gonne ga go monate mo baneng o ntse o ba o ba lebile ba bangwe ba ya pele ene a ntse a sala ko morago bagolo ba ruta bana ke go dirisana ka nako tse tsotlhe fela ke se ke seeletsa mo botshelong ba ka fela gore re le barutabana jaaka ke le morutabana ga mogolo a tla a ke mo fetsele mhm. ya kutlo a ke mo tlhompe mhm. ke seke ka ipolela gore nna ke morutabana ke rutegile mme o ile ga a rutega mm. ke mo tseye jaaka motsadi mongwe le mongwe mm. ba lekalekane ke ba guide ba kgone go tsamaisega sentle gore ga ba bidiwe mo dikolong ba itse gore ngwana ga se gantsi a ka lekana le bana ba bangwe mm-hmm. ba tshwarela ka ba go na le ba ba tshwarelang ka bonako go na le ba ba tshwarelang ka bonya jaanong saka fela ke seo ke molemo o ke kopa modimo fela a nkokeletse matsatsi a bophelo gore bana ba ke tle go ba thusa mo bogoding baka ah,
a utlwetse bagaetsho mogolo o buile ga ke ne ke tlatsa ebile ga ke ne ke fokotsa sepe mm. jaaka ke setse ke kaile re tla mm. kopana gape mo nakong e tlang fa modimo a ratile re a leboga le tla sala sentle ke lebogile